Manara-maso an'ireto ekipa fototra ireto eto amin'ny faritra an'Antananarivo dia omena an'i Neny Emilienne izay hampiandraikitra ny ekipa fototra sy mpanara-maso an'ireto asa tanana ireto ary mpiandraikitra ny vondron'Itaosy ihany koa izy.

Miandraikitra ny ekipa Iraena eto amin'ny Ekar Ambohimangoro, eo ambany fiarovan'i Masindava Randrofat Aziz. Ny andraikitra noraisiko izany aho dia ny araka ny tanjona ao anatin'ilay Iraena dia ny fampivoarana ny voalohany indrindra. Dia misy izany ireo ankizy, renim-pianakaviana liam-pivoarana te hivoatra eo amin'ny fiainana dia nozaraina ny talenta sy ny traikefa kely izay manome an'Andriamanitra Nozaraina amin'izy ireo mba hanatsarany ny velon-tenany sy ny ho aviny satria ny ankabeazan'izy ireto ato ary dia tanora ary misy ankizy ary na dia ao ny mbola mianatra dia efa liana amin'izany asa tanana izany. Ao koa izany ny tsy afa-mianatra intsony noho ny anton'ny fahasahiranana avy any amin'ny fianakaviana dia nozaraina izany traikefa izany dia isaorana an'Andriamanitra fa misy moa ny mazoto ary misy ny efa mahay dia afaka miavo-tena any amin'ny misy azy any. Dia toy izao izany ny zava-bita satria toy izao avy ny zavatra ampianarina, nanomboka tamin'ny broderie tsotra izany izay, ny nanomboka amin'ny habidian'ny broderie tsotra mihitsy angamba hitanareo izany amin'ireo ankizy ireo, dia niakatra niakatra tany amin'ny petakofehy na hoe passe plat, Dia manao koa izay ny peinture à l'aiguille, ny richelieu, ny crochet, ny tricot. Hainay daholo izany zavatra rehetra izany ary dia zarainay amin'ny olona. Dia nihitatra moa izany dia nahita fanaovana an'ireny le suspension ireny izay fana fana fa fametrahana voninkazo isan-karazany. Dia nihitatra koa za zao dia lasa any amin'ireny le fanaovana gateau ireny zay amin'izao fotoana izao. Dia manao an'ireny le epices madinidiniky ireny zay. Satria ireny epices ireny zany an azon'ny olona iasana. Hoe mba hampidirana vola kely isan'andro aterina any amin'ny epicerie an. Dia misy izany ny fanodinana efa nataonay koa nazahoanay fiofanana avy any amin'ny FAO. César César de légumes dia ny eto ampelatananay izao iarahana roa mahitota dia gros oignons izany izay namainina dia efa namainina izy io a dia azo tehirizina amin'ny fotoana ilana azy ohatra hoe fotoana mahalafo an'ilay ilay sokajy io izany dia afaka mandray izay afaka mampiasa ny olona dia izy izany rehefa ampiasaina Dia alona rano kely izy efa maina be iny dia avy eo izy averina amle natiorany voalohany amin'ny maha tongolo azy iny maha oignon azy dia azo ampiasaina na amin'ny saosy vinaigrette na amin'ny saosy tsotra miaraka amin'ny voatabia saosy tomate izany dia azo afangaro amin'ny laoka ihany koa. Azo endasina amin'izao koa izy dia atao goûter ampiarahana amin'ny mofo Efa zavatra tsara. Dia misy koa ny persil a, ny cochineal a, azo anaovana bouillon raha sahanao ity hoe tsy misy ny sarotra ny anana. Dia ao daholo izany, na ny voatabia ary izao dia azo hamainina ihany koa, fa somary mangamangana kely ohatr'izao izy rehefa hamaina, nefa rehefa masaka izy a, tsy dia maninona na dia somary marikivy kely izay ary.

Dia nisy olona tsara sitrapo izany nampianatra azy an! Dia mbola tsy hisy ny fitaovana dia nindrana tany amin'ny biraon'ny sosialin' io lafaoro gasy io izay, dia efa nahavita soamatsara izy moa dia efa manomboka vava sy efa manavotra any amin'ny epicerie izy izao, fa noho ny tsy fahampiana moa eo amin'ilay capital rehetra manana dia

Mbola tsy manala. Dia ry ry Roland ry ry ah hendry be izy ireo. Tia manao asa tanana izy ireo fa tsy afaka mianatra koa izy ireo tato ho ato noho ny fahasahiranana avy eo amin'ny ray aman-dreny ah. Ny fitafiana fanantenana ihany fa tsy maintsy ho avotra fa tsy ho kivy fa dia Tia izany ilay miaraka aminay ato dia tonga foana izy isaky ny fotoanan'ny activité anay ato a, dia izay asaina ataony dia ataony ary hay avokoa, dia mahavelom panantenana. Dia ve ny zava-kazo hita eny Tarimandry no samy masonareo ireo izany? Ireo izany izao a, dia efa zava-bitan'ireo mpianatra ireo daholo. Dia ny zavatra mahagaga na dia mbola ao anatin'ny fianarana ary ilay olona dia rehefa misy ny olona mitaky zaitra aminay mangataka dia tena mahavita. Tena mahavita tokoa izy ireo dia ireo efa hitan'ny masony ireo eo an. Tsy misy hoe nataon'ny tanako afa-tsy akanjo anankiray angamba izy ireo fa dia asa vitan'ireo ankizy manao petakofehy. Misy moa efa lasa ny sasany satria rehefa miasa ohatran'izao ny ankizy a, dia omenay azy ny zavatra rehetra ilainy, hoe lamba, kofehy sy ny karazany, dia rehefa vita ilay zavatra dia omena safidy izy hoe ho tazominao ve ity zavatra vitanao ity sa sa ho ajanona ato am-pikambanana ho amidy, dia hoy izy misafidy hoe aa ny ahy ho tazoniko, Rehefa notazonina izy izany dia lasa fa ohatra hoe ajanona kosa dia omenay azy ny karamany dia misy moa efa tena karama mihitsy dia vita ilay asa dia omena azy ny saly amin'ny asa nataony dia misy isan-karazany mihitsy ireo an ny asa dia manarakaraka an'izay indray an eto amin'ny

Kuzey izany, Pierre Kuzey, Marcelo, izay nanome angady nananana sy vy nahitana tokoa, satria raha tsy nisy ny alalana avy any aminy tsy afaka nanao na inona na inona izahay. Dia izay moa manana vola kely ihany izay iantohanay ny zavatra ilain'ny ankizy, dia avy aminay voly daholo izany ny zavatra rehetra ampiasain'ny ankizy, rehefa ohatra moa ka mahavita tsara izy moa dia. Karama air dia omena azy izany ny karama sahaza azy. Dia ny fitaovana ary dia ireny no mbola anananay a, machine iray a, mandeha amin'ny pédale électrique dia ity ahodin-tanana. Tsy ampy ihany izy ireo rehefa tonga ny hafanampon'ny ankizy fa dia mifandimby moa eo amin'ny asa atao. Dia ny asa atao izany coupe et couture ho an'ireo efa lehibe afaka manaraka an'izany, manana ny niveau na troisième no afaka manao azy. Dia ny an'ny ankizy moa dia afaka manao an'ilay ampodian-jaitra amin'ny momba ny Broderier sy ny sy ny karazany. Dia efa izao eto izao moa ny vokatra, dia efa namoaka ankizy izahay tamin'ny promotion voalohany, andiany voalohany izany, namoaka enina enina avy moa izany izay tamin'izay fotoana izay. Dia raha sitrapon'Andriamanitra indray izay amin'ny volana novambra izao a, Dia hamoaka an'ireto ankizy ireto koa izay efa nianatra herintaona mahery. Izany hoe tsy herintaona mahery izy raha cotinne satria izay indroa isan-kerinandro no mianatra ary eo amin'ny adiny efatra eo. Fa raha cotinne ny fampianarana ataonay izany a, dia tokony ho vita ao anatin'ny telo-bolana fotsiny. Fa kosa noho izahay tsy afaka mianatra isan'andro noho ny antony ny fahazahoana ny toerana, Ray izay dia noho ny antony hoe misy koa ny fasahiranana dia tsy maintsy mila manatona eny an-tokantrano ny ankizy misory avy amin'ny fianakaviana dia tsy maintsy olona mikarakara ny ao an-tokantrano. Dia izao moa izaho moa amin'izany tsy dia hoe mandeha irery hoe za irery mahavita an'izany mety bilaozy etoana, tsy tsy mamangy antsika ary maka hery tokoa amin'izay ezaka ataony. Hoe ny Remiremina dia andraikitra voalohany amin'ny fampiofanana amin'ny lafin-javatra rehetra. Dia manana an'ireo olona miara-miasa amiko aho fa tsy mampify tena hoe za rery no mahavita. Dia manaraka arakarak'izay aho. Madame Odette, izy no sekretera voalohany. Dia Madame Seraphine. Izy no olona moa tsy teo tamin'ny tahambola. Dia taminà voalohany izy izay momba an'ilay vola ampiasaina amin'ireto zavatra ilain'ny ankizy ireto ireto. Dia ato Mademoiselle Rahely, sekretera faharoa, satria indraindray mba misy tsy afaka ihany dia izy io avaravaram-pianarana izay dia ilaina mihitsy izy amin'ny zavatra rehetra satria izay an, Efa zokizoko olona ihany be dia be ny zavatra hoe tsy fantatray eto matetika dia mba mila azy izay amin'ny fanampiana amin'ny zavatra rehetra. Dia i Madame Rozia moa mpitaham-bola amin'ny social, izany hoe manana latsakemboka dimampolo isan-kerinandro izahay. Dia ho an'ny afaka mandoa dia mandoa azy isaky ny alarobia, ny tsy manana moa dia manambatra azy eo amin'ny roanjato. Dia io moa mba efa avy jerenay amin'ny maha olombelona. hoe misy ny fahoriana na mety hisy ny fifaliana na mety hisy mba hoe fiarahanay any aoriana any ka bebe ny vola dia fanasoavanay tsy lany amin'ny fahoriana sy ny fahasahiranana aho dia mba anaovanay ny valintaniana sy ny adidy isan-karazany dia ny vokatra izany a Betsaka ny olona manontaniana fa iza ny lalam-barotra hoy nareo toa miasa foana ao. Zay ry ohatran'izao tsy dia mbola manana lalam-barotra lavitra be. Fa zay indray manam-pinoana amin'ny asa ataonay dia ohatran'ny misy foana fotoana anafosanay an'izay zavatra kely vitanay. Raha vao misy maika miezaka ihany zay mampahafantatra ny olona dia avy eo rehefa tian'ny olona ny asa dia tsy mbola misy ary hoe zavatra nitokona tsy lasa mihitsy.